namamukela varhandzi va ngiseti ka nongonoko swa vutomi vito ni mina pass mondlovu ke nongonoko wa hina nyamuhla hi la ku languta hi swa ntlango wa hina our great limpopo cultural trade fair um mu nga saleli i ntlango u sungula ku siku la 20 ku fika siku la 23 a july ka swi ka swi endleka boli mhlanguleni a mu nga saleli i tlango u khomanisako vuxaka hikwabyo ha langutela ku chumu ni lava nga le mutirhweni mu ta kumeka ka mukombela wa mutirhweni eku hi ta kumeka hi kona ke tlango waloyo hi nga saleli swi endleka kwala ke nokono kwa n'wina ngwa swa vutomi vito ni mina pasmandlof kani ku hi landzeni ka youtube ni ke soundcloud mu landzela nongonoko wa n'wina ke lava tsundzuka ku nongonoko kwa hina wa umune hi kotile ku va na musunguli kumbe ku na murhangeli uh, mulongi wa ntlango wa great limpopo cultural trade fair va nga vona bava herbert bikela a yi na vona ka va hi hlamusela eku ntlango wa lembe leli wa 2017 um, i ntlango wu tiva u rinyimile njhani nakambe va hlamusela ku na ni va cukela ku u va ntlango ya tswako ku yindla ntlango uh, wa 2016 a va hlamusele ka ku vona ni vona va ni mabandla va tirhisanaka na vona vo fana na va frankfurt zoological uh, society a va tonga tiuleta uh, na va malilangwe a va hlamusele kambe ku na ni hi vona va tirhisanaka na vona eh, ke ku hluvukisavo kumbe ku ku antswisavo etlangu eh, wa hina wa great limpopo cultural trade fair ni mina pass mokwala ke nongonoko swa vutomi a khesa hi ku yi sekela mu endlaka ke sweswi tsikani hi twa vona bava hebert pikela va kha va hi hlamusela hi switlango wa 2017 hi ala ka hi tsundzuxana ka mi nga rivali ku ni te siku la 20 ku fika 23 julayi boli muhlanguleni kwalaho kusuhani le bakosini a hi khongeleni u va siku wa wumune na tshemba hi ku na swi twa ka swi yatswa ngopfu

vito ni mina pass mandlovu kwala ka nongonoko swa vutomi hi khomeni ka n'wi byela mavonele a n'wina hi matirhelo ya hina tirhisani email address hinkwa passndlovu at gmail com mi nga rivali kambe ku yi landa ka facebook uh, ma kota kambe ku joyina a facebook uh, group ya hina hinkwa swa vutomi uh, kumbe ku ku yi engisa ke youtube ni ke soundcloud ma kota ku engisa nongonoko wa n'wina walo nkwa swa vutomi ke sweswi tsikani hi nga twa lisimu ku suka ka general musica aka ku yena hambana ni vasati ve vanhu

a ka chilonga kumbe u le chigwedziva u le gondweni u le bole muhlanguleni u le chagwaliva u le chikombedzi u le kwihi u le ka mphakati u le ka matsena kumbe ku u le kwihi u le ka gezani ka phahlela ka makhanani ha ku amukela kwala ka nongonoko swa vutomi ni mina muhaxi pasi mondlovu ni ka ni ku tsakela nongonoko wa n'wina a hi wa hina i nongonoko wa n'wina loko ko fona munhu ka foni ya wena u ta yi hlamulela le kule hambi ko va vusiku mpela hi latlela u ta pfuku ya yi hlamulela le kule hi na tifoni ho tisiya ni vasati lava hlamula hi ku tshika lisi mukalinge wa hambana ni vasati ve vanhu a kusuka ka general music ka swi endleka kwala ka nongolo kwa n'wina swa vuthomi vito ni mina pas mundlovu ke sweswi tsika ni nga nghena ke marungula hi ka hi hlaya a timeseji ta n'wina mu yi rhumelako a u nga va u yi ritsalele papilo ya wena u ka u lava ku rungula mara u nga yi tshikelela a loko ku ri kunani a wu swi twaka yi hlayiwa swa kumeka a u ta ala ka u engisa nongonoko u ta hlayiwa meseji wa wena ke sweswi tsikani mina ni nga pfula papilo ya petros jani a nga yi tsala aimabiliho south africa a wena ni yena munjhani muhaxi ni kombela u mu ni pfuxelela u maxaka a mina sungulani ni sakina sesi va mina ana mhani n'walisenga na bava va mina hlayisi na papahulu mukhachana um mawiriri no ku kombe- no ku kombela muhaxi a wena ni yena u, u pfuxela maxaka yena nga le gwaseche a ni petros jani a ka hi tsalela a ri a mabliho a wena ni yena futhi u la ku wena ni haxani kwalaho mi ta kuma swin'wani ntirho wa n'wina a wena ni yena ni kombela ku muni rungulelavo vukon'wani bya mina gondweni ni pfuxela mhanisongo precious na mukateko na mabilo manu na vamhani tsongo ye ni petros a jani a ka rungula maxaka ya yena kwala kenokono kwa n'wina nkwaswa vutomi chuchekani kwala ka mutisa marungula a n'wina ke sweswi ni pfulule mina papilo ya tenson matsilele baloyi a nga hi tsalela a hi mabileho a mabilosi nyamuhla i yi hleketile a vona ni yena ni rungula vanghana va mina ni nga funda na vona kwaleno joni ni rungula kevin baloyi na eliot javani na aleki ku rungula ka tenson matsilele a khesa baloyi hi ku rungula ka n'wina kwala ke nongonoko swa vutomi vito ni mina pas monrof mu ta yi tshikelelavo loko u nga twangi meseji wa wona ka wu hlayiwa a yi hlangane kambe vhiki yi taku ni ka ni mu hlayela meseji ya n'wina ni mina pass mundlovu kwala ke nongonoko swa vutomi ke sweswi tsikani ku swona ni nga mi khomele varhandziwa ngiseti ka nongonoko wa hina swa vutomi ni kani ku salani a mu engisile ka nongonoko swa vutomi muina pass mondlovu a yi hlanganeni kambe vhiki tako chuchekani ku yi tsalela ka email address hinkwawa pass ndlovu at gmail com swa vutomi